Sa nofsinhar u se niltaqgħu issa ma' David Spiteri Ġinġel u kif għadnielkom fil-bidu se nkomplu nitkellmu dwar il-pensjonijiet. Imma llum ħa nitkellmu dwar kif wieħed irid jippjana mill-bidu nett biex imbagħad meta jasal għall-irtirar mix-xogħol ikollu ħajja aħjar. Issa, jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tistgħu tagħmlu Dan billi iċċemplu fuq 22913921392139114. Merħba, merħba David. Grazzi għal darba oħra. U grazzi talli talli ġejt magħna llum naf li inti mħabbat imma xorta waħda żomm l-appuntament tiegħek magħna. Mela ħalli nibdew nitkellmu fuq dan is-suġġett. Mela, biex nżommu d-diskussjoni daqsxejn sempliċi jekk ma jimpurtax nitkellmu fuq dawk in-nies li twildu fl-1962 Lilaw. Lilaw. Ir-raġuni hija li meta tippjana l-futur ma tistax tippjana żmien qasir ma trid perjodu li tista' tagħmel tagħmel hekk. Issa waħda mill-affarijiet f'dawn id-diskussjonijiet f'dawn id-diskussjonijiet li kellna li kellna dawn l-aħħar l-aħħar ġimgħat hija li s-sistema tal-pensjoni tagħna taħdem fuq ceiling. Issa fil-każ ta' nies li twildu fin-1962, bħalissa s-ceiling huwa €25,000. Issa inti l-pensjoni tinħadem fuq żewġ terzi ta' dawk il-€25,000. Mela min hu taħt il-€25,000 dak se jieħu pensjoni li hija 66 tal-paga li hu jew hi kienu jieħdu. U dik hija relazzjoni bejn paga u dħul mill-pensjoni li mhijiex negattiva, ġifieri qed qed tuħu ehm, il- il-prinċipju ta' żewġ terzi huwa onorat. Il-problema tibda għal dawk in-nies li ehm, eh, jidħlu ġo ċertu karrieri li se jwassalhom il fuq minn il-25,000 euro. Għalfejn? Għax inti taqla kemm taqla il fuq mill-25,000 euro il-pensjoni tiegħek xorta sa tinħadem fuq żewġ terzi tal-massimu. Mela jekk inti ħadd karriera. Il-massimu tal-25 imma. Żewġ terzi, żewġ terzi tiegħu. So jekk inti ħadd karriera ġieħ l-argument wettaq lajn 40,000, inti inti meta tirtira l-iżjed li sa tuħu huwa żewġ terzi tal-25,000. Sewwa. Sewa, Mela. sewa. Dina ħafna drabi laqqas tiġina f'moħħna. Kan u kunu xejn. żgħar ħafna drabi ma narawhiex għax bdejna l-karriera. em, Għandna dħul tajjeb. Għanna tkun mhux ħażin, ħafna drabi em, min jimpjegak ma jispjegalekx il-sistema tal-pensjoni kif taħdem u inti timxi mar-riħ biex ngħidu biex ngħidu hekk. Issa, il- biex inti tippjana l-irtirar tiegħek, il-prinċipju huwa sempliċi. Il-prinċipju huwa sempliċi. Il-prinċipju jaħdem fuq compound interest. Sew. Mela, iżjed ma Tibda ġġemma' kmieni, iżjed se taqla' interess u dak l-interess jibni fuq l-interess. Mela hekk inti bdejt ta' 25 sena u bdejt iġġemma' ta' 25 sena u għandek 40 sena ġġemma', dak il-fund li inti se tibni biex inti tikkomplementa l-income li inti se tuħu mill-pensjoni se jkun ħafna ikbar li jekk kieku bdejt ta' 55 sena u għandek għaxar snin. Għax l-interess jibni jibni fuq l-interess. Issa tajjeb li wieħed jżomm ukoll li inti għandek numru ta' fatturi li jinfluwenzaw il-persuna meta tiġi biex iġġemma'. L-ewwel fattur huwa u dak li jissejjaħ hija kelma diffiċli se nipprova mbagħad nissimplifika, behavioral heuristics, xi tfisser di? L-imġiba. L-imġiba tagħna mhijiex razzjonali per se. Ġifieri nafu li sa nirtiraw, però r-realtà hija meta jkollok tmintax-il sena u bdejt l-ewwel job jew mort l-università, u ggradwajt u ta' 23 sena bdejt l-ewwel ġob, l-aħħar ħaġa li għandek fuq moħħok hija l-pensjoni. Probabbli se tixtri karozza, probabbli se ssiefer, se tagħmel affarijiet li ma stajtx tagħmel għax kont student, eċċetera. Però il-persuna se jibda l-karriera tiegħu, probabbli se jiltaqa' ma' partner, jista' jiżżewweġ jew ma jiżżewweġx, u hemmhekk se jsir ħafna iżjed diffiċli biex wieħed jibda jġemma' l-futur. Tgħidli għalfejn? L-ikbar żewġ investimenti li persuna jagħmel f'ħajtu hija d-dar, li aħna bħala Maltin iżjed iżjed elenkati li nixtru d-dar tagħna, u l-edukazzjoni tat-tfal. Issa, inti hemmhekk għandek perjodu, ġifieri jekk ħadt id-dar, ngħidu aħna il-medja taż-żwieġ huwa jew partners huwa li jkollok l-ewwel wild ta' 32 sena, mela forsi rtqajtu erba' snin qabel, katt id-dar għandek mortgage, għandek loan ta' 25 sena. Jekk int għandek tfal, il-medja hija l-ewwel tifel jew tifla ħafna drabi ta' il-mara jkollha 32 sena l-ewwel wild, it-tieni wild, il-medja hija sentejn wara. U t-tielet wild ħames snin, ħames snin wara dawk is-sentejn. Ġifieri għandek perjodu li sa jwasslak. Li se tkun qisek imsallab. Inti inti mhux ma tkunx qiegħed iġġemma, imma tkun qiegħed tinvesti fid-dar tiegħek li fl-aħħar mill-aħħar huwa assi u qed tinvesti fil-futur ta' uliedek, fl-edukazzjoni tagħhom. Mela jekk inti ma bdejtx tippjana ta' meta għadek żgħir, se tasal lejn l-aħħar tal-erbgħinijiet, il-bidu tal-ħamsinijiet u għadek ma bdejtx tippjana l-investiment, mhux l-investiment, ma tridx tippjana ir-retirement pot li trid tipprepara għalik. Infatti, ħafna nies jibdu jaħsbu fuq il-ħajja tagħhom meta jiġu jirtiraw mill-riċerka li għamilna aħna ma dawk iż-żminijiet. Ħafna drabi jista' jkun tard wisq. Għax inti mod bdejt kif konna nitkellmu l-ewwel tal-40 sena u mod bdejt ta' 55 sena issa Waħda mill-affarijiet li hija importanti hija li li r-riforma ġabet magħha li persuna jista' jkompli jaħdem u jieħu l-pensjoni tiegħu. Mela m'aħniex kif tgħid ehm, ehm, Waħda hekk drastikament Ekku, ekku, millum għal għada. Inti jekk għandek ir-rieda u tixtieq u tixtieq tkompli, tista' tista' tista' tista' tibda taħdem. Issa, Ehm, eh, eh, importanti li wieħed jisemmi li minn l-2015 law Il-Gvern daħħal prodotti li huma diżinjati biex inti ġemma għal meta tirtira. Tajli xini differenza mill-li jemur nġemma ġo instrument finanzjarju ieħor. Il-differenza hija di li l-gvern sa jtik inċentiv biex inti ġemma l-irtirar tijak u dak l-inċentiv sa jiġi li jtik kreditu fit-taxxa tijak. Mela, il-prodott, il-prodotti huma ddisinjati biex jekk inti tista' tagħmel kontribuzzjoni ta' massimu ta' 2,000 euro. U minn dak il-kontribuzzjoni ta' massimu ta' 2,000 euro għandek sa 25 fil-mija tax credit. Mela hekk wieħed jipparaguna, isma' jekk jiena llum għandi 2,000 euro fil-bank, x'interessi qed nuħu? Kważi xejn. Jekk inti tinvesti f'dal-prodott, għandek garanzija, garanzija mingħajr ma bdejt tara l-interessi li sa tuħu tax credit ta' 25 per cent. Mela dak huwa inċentiv kbir biex dawn ħarġu lejn l-aħħar tal-2015, qabdu, bdew jaqbdu issa, is-sena l-oħra, is-sena ta' qabel 2018 kien hemm xi 3,000 li saru membri f'dawn it-tip ta' prodotti. Sal-aħħar ta' dis-sena, wieħed mill-providers Eh, għandu l-fuq minn 5500. Ġifiri da, dal-ettaj, dal-proġett, kif ħajsiru jafu bih n-nis? Well, wahda hija li bħal ġemma edha barra u titkellem. Pjagak ma jgħidlekx. Mela, mela, nuħdu pass lura. E, hemm żewġ tipi ta' prodotti. Hemm prodott ta' pensjoni privata li konta tinsemmi issa u hemm prodott ieħor li jeżisti, li hija ta' min jħaddem, ġifieri min jħaddem jista' joffrihulek. Dak ta' min jħaddem li jista' joffrihulek għadu ma qabadx. Dan tal-2000 euro li qed ngħidu. Dan ukoll tal-2000 euro. Ġifieri inti titfa' 2000 euro ġo dan id-deposit ħalli. Iva, ġo dan il-ħalli. U dan jibqa' jakkumula bl-interessi. Iva, jibqa' jakkumula bl-interessi, però kull sena għal massimu tal-kontribuzzjoni sa' 2000 euro inti qed tieħu tax credit ta' 25%. So huwa attrajanti, attrajanti ħafna, huwa attrajanti, attrajanti ħafna. Issa da tibqa' ġemmaw, tista' tibdih, idealment tibdih meta tkun għadek żgħir, għax sa jikber, sa jikber miegħek. Tista' għax qed jtik il-kreditu, dan ma tistax tmur kif għandek account tiegħek personali u tajt sa nikkexxjah illum. tista' tikkexxjah biss meta tagħla bejn 61 sena u 70 sena u hemm intenzjoni għalfejn sar hekk. Hija l-età hija l-età tal-irtirar. Issa hu l-istrument huwa ddisinjat li meta tikkex li inti ma tistax tikkexxjah kollu u tmur tonfqu u dina tallimna minn esperjenzi ta' pajjiżi oħra. X'kien jiġri fil-pajjiżi l-oħra? Irtirajt, għandek dal-pott li inti bnejt, Kexxajtu, mbagħad mort nofqu, xtrajt karozza, mort is-sifer, u ġejt ġejt u erġa' ġejt fixxa. Biex nipproteġu kontra kontra li jiġri hekk, il-qafas huwa ddisinjat li inti tista' sa 30% ta' dak il-pott tista' tuħdu bħala cash mingħajr taxxa ta' xejn, sa 30% jekk trid, u sa 70% tuħdu dak li nsejħulu programmed withdrawal, ġifieri ma toħodhomx is-700 f'daqqa, però kull sena tuħu ċertu ammont sakemm inti tibqa'. Inti tkun tfajt biss 2000 euro. Kull sena. Kull sena. Kull sena. Eh, kull sena. 2000 euro kull sena. Issa, il-qafas huwa ddisinjat li jekk għalġerament inti tiġi nieqes, dak jista' jintiret mill-familjari tiegħek u tiret dak li tkun kontribuxxejt u r-ritorn, l-akkumulazzjoni biex ngħid hekk, jekk għal ġieħ l-argument iġrilek diżabilità tista' tista' tiwithdrawjah għax inti tqalgħatlek inċident f'ħajtek li saġġelek iddur għar-riżorsi kollha li għandek u jistgħu jiġru ċirkostanzi Fejn għandi sentejn ma nistax inkomplih dal-fant, allura tista' tissuspendih u mbagħad meta terġa' tiġi f'saqajk, tista' terġa' tibqa' għaddejja. Iva, hemm dik il-faċilità wkoll. Jiġifieri qisek qed tagħmel life insurance in a way? Id-differenza hija li waqt life insurance tista' tikkexxja meta trid, għandek exit fee, jiġifieri meta nista' nikkexxja meta rrid però tinħallas percentaġġ. F'dan il-każ, għax il-Gvern irid jagħtik inċentiv biex iġġemma', Tista' biss tużah bejn meta tagħlaq il-61 u bejn u bejn is-70 sena. Imma huwa huwa huwa vi- huwa huwa viċin Huwa huwa viċin viċin huwa viċin ħafna. ħafna. Ma jagħmel sens jekk ikollok tnej. Jekk ikun tista' jiġifieri jagħmel sens ikollok tnej fis-sens It- li i- i- i- il-life insurance Iva. allura jekk jien inqalali xi ħaġa nista' niġbidhom. Iva, iva, Imma dawk ma jaqbillix ekku. illi niġbidhom. U- U l-qafas huwa ddisinjat jekk Inti għamilt li l-pensjoni privata tiegħek tħallas sa massimu ta' 2,000 euro tieħu l-kreditu ta' 25 fil-mija, jekk min jimpjegak se jagħtik l-opportunità, tista' wkoll terġa' tinvesti 2,000 euro oħra u tieħu kreditu ta' 25 ta' 25 25. Ġifieri dan huwa qafas li proprjament ehm, ġie ddisinjat b'intenzjoni, ġie ddisinjat biex inti ehm, ehm, tinvesti, tinvesti għall-futur tiegħek, għandek l-inċentivi biex tinvesti għal dak il-futur tiegħek u jgħinek tqarreb dak id-dħul li kellek meta kont qed taħdem mad-dħul li għandek mill-pensjoni ta' żewġ terzi. U dawk l-2000 euro speċi mhux ma tarahomx xejn ħa ngħidlek għax tkun għaddej minn ċertu spejjeż qed trabbi familja u tħallas id-dejn tad-dar eċċetera, però 2000 euro tista' ma titfagħhomx f'salt naħseb jiena, ġifieri għandek sena sħiħa fejn tista' titfa' ftit minnhom. Għandek 1600 hawn x'qed ngħid, 63 euro fix-xahar. Fix-xahar, 63 euro fix-xahar. Ma tista' tinvesti inqas minn 2000 euro. Ġifieri 2000 euro l-massimu, ġifieri jekk kien tarġih l-argument dak li tista' tagħmel eh, jew tibda bih huwa ta' 1000 euro, 1000 mhm. euro huwa 83 huwa 83 euro fix-xahar. Eh, eh, Ġifieri wieħed tista' tippjana fuq dak li inti kapaċi tidħol għalih. Hu għaqli li tippjana għal dak li huwa kapaċi tidħol għalih. Mhuwiex tajjeb li qed tara 2,000 euro u se nieħu t-taxxa 25%, però mbagħad jiena se jġibni f'sitwazzjoni fejn m'għandix cash f'idejja. Ġifieri l-importanti meta tippjana, tippjana kif jgħid il-Malti, għaż-żarbun tiegħek. Imma importanti ħafna dawk li twieldu speċjalment fil-1962 l-hawn iva. għaliex ta' qabel dak ta' żmieni pereżempju issa troppo tardi m'għandekx daqstant leeway ħanejtek fejn tibda ġġemma. Se jkun ħafna żjed diffiċli biex biex tibda ġġemma. Mela allura nappellaw lil telespettaturi tagħna biex jidħlu fis-sajt ġemma u iva, xek. Iva. Għaliex hemmhekk hemm spjega ta' dan kollu jew inkella jistaqsu wkoll fejn qed jaħdmu forsi hemm din iva, l-iskema. Jkellmu il-Dipartiment tar riżorsi Umani. Jew jikkontaktjawna fuq ehm, ġemma ġemma Ġemma gov.nt jew inkella jekk intom isibuha diffiċli tistgħu tibatulna mistoqsijiet anke fuq il-paġna tal-Facebook tagħna mbagħad aħna ngħadduhom lis Sur David Spiteri Ginger biex hekk ikun jista' jagħtina iżjed informazzjoni. Grazzi ħafna, David. Interessanti immens, ma kontx nafu jien dan, ma insomma issa għal xejn għalija. Għan-neputijiet tiegħek. Għan-neputijiet, insomma, għat-tfal ukoll. Mela.